Mela, nfakrukom is-salat tarawa vojta li ħafna nies ma ridux jiġu illum minħabba l-korona virus immanna li l-virus innifsu għeddilu għak ikun jitjaj ħaġa tista' tajda kif diġà għadni qabel il-programm, ħandaħlu xi telefonati. Irridu ngħidu eh, li mill-aħħar programm li għamilna ġifieri għaw diskrepanza kbira ġifieri dak il-nar kellna ftit inqas minn 10,000 li ħadu il-virus u issa qiegħda kważi 85,000, ġifieri ċċaqalqu n-numri, kienu mietu 213 u issa mietu 2,871. Ħa nisimgħu telefon. Hello? Hello? Mhux qed nisimgħu hawnhekk. Hello? Hello?
Għidilna, sinjura. Għidilna, qed tismagħna? Hello?
Hello, għidilna. Lili qed tgħidu? Iva, lilek, lilek.
Ħa ngħidlek.
Irrid nistaqsi, għandi żewġ mistoqsijiet x'nagħmlilkom. Għidli, għidli.
L-ewwel ma rrid inkellem lil Dottor Barbara. Eh. Nisimgħek. Għax Dottor Barbara kif jitkellem qisha mhix xi ħaġa daqshekk gravi di l-coronavirus. Allura jekk mhijiex daqshekk gravi, Kif invadiet lid-dinja kollha, għax l-influwenza u hekk qatt m'għamilna fass fuqha daqshekk, allura fuq di, kif qed nagħmlu dal-fass kollu, jekk mhix daqshekk, jekk hi mhijiex daqshekk perikoluża? Ħa nieqaf. U t-tieni mistoqsija tiegħi, jien għandi seventy two, u ta' seventy two sejra nara l-Liverpool tliet ġimgħat oħra, hemm xi periklu jew ma mmur xejn mill-ewwel? Mela, grazzi ħafna, sinjura. Il-mistoqsija l-waħda vera vera hija tajba. Jekk di qed tgħidu mhix gravi. Kif dak li l-bies kollu jisom Eskimos jew astronauti? Mela, gravi, mela. Kif l-aħbarijiet kollha tad-dinja kulħadd jista' jagħmel press conference.
Trump iddedika 25 biljun dollaru. Preċiż. Ġifieri di gravi.
U l-istess kien ġara meta kienet bdiet il-pandemija tal-influwenza. Għaliex? Għax il-virus kien inbidel, ma nafux x'inhu, u kif rajna fis-supermarkets għax oġġett għan, irridu nkunu ċerti li għandna kollox u kulħadd mar jixtri, u hawn Malta nħares lejn iktar affarijiet. Għaliex jaqbadni riħ li inti jkollok virus u lanqas tuża antibiotics u kulħadd biex ikun ċert li mhu se jiġrilu xejn jieħu l-antibiotics xorta waħda u nafu kemm nużaw antibiotics Għal xejn hawn Malta. L-istess, mhux Malta biss issa, fid-dinja kollha. Għaliex il-virus, il-coronavirus, inbidel, dat-tip ta' virus, għax nafu li coronavirus diġà kellna hawn Malta, imma dan il-ġdid, s'issa għadu m'għandniex, imma f'pajjiżi oħrajn fejn daħal għadu ġdid. Allura kulħadd jipprova li żgur ma jaqbdux għax huwa xi ħaġa ġdida. U allura jkun hemm dik il-biża' żejda. U naħseb il-panel qed naraw id-differenza kif min qed jibża' ħafna u min mhuwiex. Fl-istess ħin ma nagħtihiex tort l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Għaliex? Għax il-virus, issa ma ngħajjatx għax jismagħni l-virus, jista' jarġa' jinbidel. U diġà qed naraw id-differenza illi hemm il-koro, in-novel coronavirus jew Covid 19 differenti mill-Covid 19 li qed jidħol fl-Ewropa diġà qed naraw differenzi żgħar fil-ġenetika tagħhom, qed nistudjawhom dawn. U hemmhekk il-paniku qed jerġa' jinbidel. Il-paniku huwa illi dawn huwa virus li qed jinbidel daqsxejn, s'issa qed nafu illi da l-influwenza toqtol ħafna iktar minn da, għax ara kemm imutu nies bl-influwenza kull sena globalment. Jekk qed naraw dak il-figuri ta' Envej, m'għandu x'jaqsam xejn ma' dawk li jmutu mal-influwenza. Imma min qed jibża' jmut, mhux se toqgħod tgħidlu għax din. Le, assolutament. Għax toqtol iktar. Però r-riskju tal-influwenza. Jew ngħidu għax l-anzjani, ma l-anzjani ma jridux imutu, sorry. U lanqas irrid ngħid l-anzjani ta', għaliex aħna li naraw nies li qed ibatu b'affarijiet oħrajn. Nies li għandhom il-mard tal-qalb. Eh, mhux bil-fors għax anzjani. Imma l-iktar li se ssibhom huwa f'dak, imma mhux għax xi ħaġa li l-virus jista' jgħidilna, mhux ħa jmur għax anzjan, se jmur xi ħadd li għandu mard oħrajn. Ok, isma', u se tmur tara l-logħba tal-Liverpool għax qed tistaqsi? Għaliex le, l-Liverpool huwa hemm ftit każijiet U huwa contained. Tista' tmur, jiġifieri. Jien min-naħa tiegħi m'għandix problema. Li tmur. Ma nafx il-Professor issa. S'issa m'hemm xejn li qed jgħidilna. Nitkellmu fuq dan is-suġġett tajjeb noħorġu d-distinzjoni bejn dak li huwa reali, jiġifieri qed naraw dawk in-numri tilgħin ukoll kultant anke aħna u qed nitkellmu, min jifhem anke xjentifikament u qed josserva l-virus qed jara li l-fiżikalità tiegħu qed tinbidel, dawk huma affarijiet reali. U mbagħad hemm l-affarijiet in-nisġa soċjali. Jiġifieri kif tippreżenta l-midja, speċjalment il-midja soċjali, s-sitwazzjoni. Hemm distakk, hemm ħafna differenzi. Fil-fatt, anzi diġà qed naraw sforzi, anke pereżempju Facebook, jekk jiena nagħmel coronavirus jew covid 19 fuq Facebook, almenu hemm sforzi minn dawn il-kumpaniji kbar nafu kemm jagħmlu liri minn dawn il-business tagħhom.

Qed nindunaw kemm in-nisġa soċjali, in-narrattiva, tista' tinfluwenza l-attitudnijiet tan-nies, fosthom dak li rajna fis-supermarkets. Fil-fatt, jien naqbel ma' ħafna ma' Dottor Brown għax il-verità hija li anke pereżempju dan l-aħħar kemm il-Papa ma jiflaħx. Bħala clickbait x'għamlu? Clickbait jiġifieri ikollok biex tiġbed l-interess u l-attenzjoni ta' dak li jkun qiegħed jaqra. Apparti l-galor u l-ammont enormi ta' artikli foloz ġejja mis-soppa tal-friefeti li minn kollox qalu fuq dan l-Marelli virus, kemm il-Papa kien ma jinflaħx u għatas. Ma qalux li għandu l-coronavirus imma x-xetiek tifhem li għandu l-coronavirus. Il-media suġġettiva ħafna ra dik l-istampa. Jien per eżempju tinkwetani ħafna li m'hawnx edukazzjoni, għandna ħafna nies, speċjalment nies ta' ċertu età li qegħdin jgħallmu l-ġenerazzjoni żgħira. 35, 40 plus, li qas għandhom idea kif jużaw social media, ma jafux jiddistingwu bejn artiklu veru, b'sors li huwa veritier, u artiklu li huwa li huwa falz, li jxaqlab paniku għax għandu hemm ħafna interessi, hemm il-mediċina li għandha l-interess, hemm it-trade war bejn l-Amerika u ċ-Ċina, jiġifieri hemm ħafna interessi ekonomiċi wkoll.
Iva, u politiċi, ġeopolitiċi. Tikxef l-affarijiet ukoll, eh? Sorry? Dak li jrid jaħbi l-gvern. Iva. Żgur. Tikxfu wkoll. Granted, imma hemm minuta waħda, hemm mod taqra xi ħaġa fuq gazzetta stabbilita jew fuq portal stabbilit milli News Next Now b'ABC u f'daqqa waħda sar Vanġelu. Okej, eh, malajr, Huwa malajr. qali wieħed jaqra Jien xi nisma' ħaġa. mit-tabib, nisma' mit-tabib u mill-health professionals, mhux nisma' mingħand ċikku ta' ma' ġenbi li għax U anke li wieħed artiklu.
jaqra xi ħaġa fuq il-Papa għax il-Papa, Kattoliku, mhux Kattoliku, huwa persuna li għandha preżenza fid-dinja. Ekku. Li Fil-fatt tgħid xi kont se ħaġa nsaqsi, fuqha, tgħid Marija, qed jgħidu hekk hemm fuq ċans ma il-Papa. jiġix?